Mani tore Jubili, aria okogoika aase kwebori ng'a naki nabe aase aya, inde akobonorwe. Ekero enchera abanto bakogwa omochere nyari bare igaa, enchera abanto bakoigwa ching'ende nyari bare igaa, abanto bagoteeba ng'a saa eri janda ne tinga piston saba. Nakwaniire okonyarekana gwa Simba kobua chikura gusii igaa. koba egavana for the second time in 2027. Bono ase evidio intete nkwanere Machogu, okonyara kwaye gwakasimba isiko abe egavana ya Kisii County the third one. Eki naki intete mbaorokia baki ntarakora boigo, onyare ritang'ani okore chividio chiane igaa. Ira chingaki chia gosubscribe, like and comment because eye nere enchera oranyare gokonya echaneri yane ekiine. Inche nkere abanto gose bono. Ebinto mbirabete gokora. egetang'ani. Machogu mpaka abanto ogosemeria buna ase evidio eyende, atebia abanto ng'a mogonchora inche na omogambi omuya kobua simba. Naende goika arokia abanto ng'a nabo ngoaka simba isiko. Bono iga abanto mbaro okobaboria ng'a buna moroche simba nkoirana are, ogoteba ng'a yaya, okonyarekana nkoro tairana.

Igo bono ebirengererio mbire abanto babwate ng'a there is need, there is need for a better candidate kobua Machogu na kobua Simba, ebio mbire oo ntogokana. Egento kende igaa, ekero okoigwa omonto agoteeba ng'a Machogu nabo akobua, tari ase eng'encho are chinguru, ase eng'encho are namatiang'i. Koroki ng'a Machogu bioka omonyene, nabwate chiweaknesses. Igo bono Machogu natogoikaransa arengererie buna akobagusia ogosemeria ng'a nabo nkorusia chimbarati first of all, inkoba ekerogo keria nabo nkokora egasi kabisa korwa onde bwensi, that's number one. Iga ebinto abwenerete gokora arigie enchera akwane nabanto ebinto akorete ekero arenge ase obogambi, ekero arenge omo- omodiyo, gose na omopisi, gose na omodisi, ebinto ebio bionsi pi! akwanere, atebe abanto ng'a mokong'a, I'll do it better. Ekiagakabere, proper messaging, ase omonto bono niga togokwanera igaa, ore gusii igaa, obwate amagote kera ase nsimbarati, egasi yago na ogotanokia ogotanokia gwoka agachaka na ebiras one hundred and twenty eight ng'o agachire obokora tagacheti. Bosongo igaa, town eye kende nkeiyo tanchiboki ragesaine. Manto baa emeshahara ye county banto bakorire okosaba gwoka. Amache ba promiseti banto mbarareta. Monda kabutwe egasi. Project teye egasi ne county iga ngiya. Alafu are na ruto. Ebinto bionsi pi mache goikaranse inse achake gokwanera arosie enkwana yaye kabisa buya iga. Abagusii bakonyegeria emetwe bateaa. ee, aro chimbarati chiaendeka. Gekogera kere nkoigwa chimbarati ogokwana, nkomopima etebe takobani inche nakoboria obogavana kisi county, mwaka enkorerani? Oroche mokwana onde iga ango, nkweyati, eh? Bono egento keroo, nkeria ng'a machogo goika aro ase enkwana yaye, ng'ora ng'ora, eyemo ase eyemo. Tababasa gochia kombinga nabo bare namatianyi, simbarati ne mobilizer naende ne campaigner naende ne omwanasiasa omokong'u. Egara twenty twenty two tari besa chiaburete machogu, hapana ruto narorete chibesa chia ecampaign. Bono iga mbachi koreta cheche, goika bakore ecampaign engiya mbatwara buna eria Azimio barenge ng'a twairire egento eke, mpaka bagochi korosia red carpet bakobanga babe bagora mpaka amache babeke chimesa igoro. Kare Ruto agase nokobanga ebinto biaye Bomas, na ebinto biaye biga ase nobomo ase. Bono goisaneka nkoiyo amachogo, goika okore ekampeni naende gokonvinsia abanto naki amang'ana naye ache abe buya. Ninche nkorigie for barimo goikera amachogo mondigerie, totware nere one on one, erio atanye korora, kakorwa ore akorigamora, ekero nakorora nde chintabi agokorirwa, ntaete morigamorie. so that aboke akore campaign ya siasa, na inse imbarati motakomondigeria, ki mogokora eye, lakini akondangeria botonto tinkogenda, yaya rirorio tokorire einterview estadium gati gati, ase maete ng'a kera omonto naroche tindi goitwa kai Egia kane abanto gokora neke, akore campaign ya kisiasa engiya, ecampaign engiya kabisa okore ecampaign eye nebangete eh. Ekampeni egwakwa mpaka abanto bamanyete ng'a gaki ere onde are omoche gokorera ki? Okorera egasi. Egento gegokorwa egekong'u kabisa, egari engiya, esound system engiya, chibicha chingiya, chividio chingiya, kogosa online bacha korwa naro, kogoika egeround bacha korwa naro, that is what people need to do, ekampeni enkong'u kabisa. Ebangete, egekogera chiamborete ng'a last times mbarabate nebangete ecampaign, monto oebangete chingaki chiria bono abwate chibesa mono okobua engaki eria mpaka ebange mono. Igo bono okomobua mpaka ebange mono okomobua, egekogera enchera nero ebinto bire gusii igaa, onyora ng'a comfortably na abanto bakorangerwa baikaranse batebe gotutam naende bake chingobi baakanu baende ka. Eki etabe boikoyo. Egento kende kerakonye machogu abo ya obogavana, ache ore running mate korwa enyomba engiya naende erunning mate engiya mono mono omosae. Naende omosae obwate akiri so that machogu kabwate korwa aa. Nere oro ngakorwa aa. Lakini etware omonto bakwendegera nere ase bakogenda, nabo bare amo, bakorwa igaa, bagenda amo. Kaba buna monda, monda ki bagasena ogochokanera, monda agasena osonya ribare oyomo ase oyomo, enyomba ase enyomba, korigia abanto, korigia ebasani, korigia echikura. Igo goika barigie omonto oyomo omokong'u. Naende omosae onga mosae kobua amachogu, amachogu na omogaka, nagante omosae okomotebia ng'a yaya ebi biaya biche bisae ntotagete. Naende by the way manyete nainwe toko make sure twanyora representation ase obogavana. Oyo kare bo omogaka, oyo deputy yaye nomosae, at least anyare kana ng'a nkonyora toro obwamo ebinto ebiya nkorekana bire oo. Igo abamachoge, karu omosae. Ekero omosae nyaribo aria bateneine amachoka, onye onga abwate rebo getutu, egasi etebeti? Ntebia ngo tebeti, anto inki bagendi onye gakare one ere abwate rebo korwa sauti gitutu chiacha sauti. Motoboire? Amatiang'i abwate rebo kirango. Egasi eye ere mapema. Gento kende abwenerete gokora neke, gento kende keramokonye omongwana oyo abwo obogavana Kisii county, matiang'i. Bono iga matiang'i nganyete sana. ndore ogocha kwaye okagocha twenty third to twenty fifth, ninki akorwa ase gose iga. Gekogera obotiri oyio mborobwo bwarengeo, UDA egocha yarorire ekampeni gete enene sana, Busia babaite yellow, bachore Matiang'i bagenda. Bono totagete korora ng'a Matiang'i nkorosia are spirit gete gose igaa, ya Jubilee, eranyarekane ng'a onye tore Jubilee, aye bieka ogoika ase kwebori ng'a naki nabe asaya, ende akobono oroe. Abanto naki bandegereria iga, nabo ebarente koba. Are ase environment gete, nabo tori goakwa, ogoika iga agogocampaign, ng'a ruto ogocampaign oikaranse akwebore na waa, abarara ache gokwanera mbang'igweti pi, nabo ebarente koba igo. Eki gochi okonya amachogo, koba jubilee ime, kemosugume abe egavana, kemosugume abe egavana. Lakini matiang'i aro ase environment eria ya politics. Ache iga atebie abanto ng'a kaa six piece chai six arose kabisa espirit eywo ebe gusii. Machagua oche otware eshida enkong'u. Ekero enchera abanto bakogwa omochere nyari bare igaa, enchera abanto bakoigwa ching'ende nyari bare igaa, enchera abanto bagoserwa abanto bagotebi ng'a sairi janda netinga piston saba, saba, saba, igo tari cheche. chibesa nchiro chi'ogokora ecampaign, egento kerakonye machogu matiang'i omonyene koreta lot of energy gusii igaa, omongwana goika ase onyegere, goika igaa akoigwa ng'a achiche matiang'i ande ororo bono, naki abanto babo baigokwa amatiang'i nonya tiniena igaa, mbuya buna sana abagusii sogontegerera, tumera amachogu evidio amanye ng'a ebinto ebi mpaka abikore, mpaka bibe, egere abigabane igaa, mbuya buna sana.